Subscribe. Na kɔ hwɛ w'ani so adeɛ. Wokɔ nso a mesrɛ wo subscribe na mia adoma no so na nyɛ kran. Ɛhɔ na mo sɛ wa subscribe nti tɛm bi a wode bi tu mu a wobɛhu sɛ aba na wakɔ bɔ na wahwɛ. Wode tu mu apa na wakɔ na wakɔ bɔ na wahwɛ. Sɛ wa subscribe a mia ama adoma no anyɛ kran a ɛneɛ wa woyɛ gyerigye. Tɛm bi a wobɛkɔ akɔ sɛkye. Ba wonya subscribe na adoma no bɔ kan a wode tu mu a wa wobɛhu deɛ kɔ. Meda mo ase. Bye bye. Obi wɔ hɔ a yɛbɔɔ no sɛ ɔno ankasa ɔbaa wiase ne tirim mɛ hyɛ da mɛyɛ den ɛmɛyɛ dene hwɛ me mesɔre anɔpa wi ɛna mete fa ɛsoro nwura no mu na mekɔ ne yɛ na sɛ na biribi na ɛka kyerɛ me sɛ mentwɛ mahan mu a mehwɛ mahan mu na mekɔhwɛ toilet no Ɛsɛ nkurɔfoɔ bi gu so nwansa wɔn didi asɛm a mpagya me ti kan sɛ nti nnɛ maama nwura mu ha ka boys wei bɛdidie ka boys wei die na wɔbɛdie sɛ wɔde mekyerɛw no mm. onyankopɔn ankasa ahyɛ da ama yɛsu bi sɛ yɛmie yɛ nsɛm mm. baa me dɛ mamfa nso ha mebia me nsɛm ma bia me tunu bia me nsɛm ma bia me tunu mu nyinaa ka ho pɛ sɛ menkum nya ne nkwase asɛm nti nsɛ sika baa wo nsɛm no

yɛaka no yɛ me meka o me maame me ne me maame de me wɔ fufuo no ɔno no ka no ɔka kyerɛ me sɛ menkɔ gyae hmm. ɛnkɔ keka gya no nhyɛm boy mekɔ keka gya no hyɛm a gya by mistake na mekɔ ka nkwan no to gu yɛ me nso meba akorabɔ ne asɛm na mebɛwɔ mebɛwɔ fufuo no ma fufuo no wɔtwitwa biribi awie wɔkɔhwɛ nkwan no a dwere bɛɛ ah!

na ɛno no kyerɛ sɛ sɛ sɛ ɔbɛ tiatia ɔmpɛ na wo nana mo mpampo angu fie pizza tinim suru boy de wodi yɛ boy bi no ma kyɛ pizza te nkɔfo no nyamesuro ni wɔn pizza boys no nyamesuro ni wɔn mu na obi paa atumi aba atumi akan six hundred ghana cedis agu nsɛm fon abɔ yɛn de bɛɛ fie fon no ne key pass no wonua one nurse wo wo wo na

Adabi o, wosi deɛ fon. Ɛnu afon na so. Ɛbi ne sɛ buroni nya adeɛ a ɔbɛbɔ ka o. Ɛna aborɔfo ɛsɛ ɛna yɛsusu agyina ɛsɛ aborɔfo wɔ bɛyie aborɔfo wɔ bɛyie ɛdeɛ ɛdeɛ ɛdeɛ we nam ba buroni bɛwie no ɔde bɔ koro no ɛnɛ paa no bɛwu because adwene bɛɛ paa ne tumi bɔ buroni tirim so ɔnya aviator na bibini ɔno no te Ghana ha no sika kakra kakra na ɔno no wɔ no onim paa sɛ Aborɔfo no twa bi. Na ɛyɛ adeɛ bi wɔ hɔ ɛnsɛ sɛ nkɔmyɛ bi ma yɛ. Ɛsɛ sɛ nkɔmyɛ bi ma yɛ. Na yɛtumi yɛtete hɔ nom yɛ sika sika kakra na yɛnya no. Na yɛde akɔ to yɛ sɛ yɛpɛ yɛpɛ no mo ho. Baabieta neɛ woyɛ sikani bere a na wokɔ hɔ kɔ hɔ nso so deɛ a ɛba mu ahu sɛ ɔno game no ankasa nso yɛ sikani bere sene wo. fa ketewa bɛgye kɛseɛ yɛsi so akora ne saa agorɔ no yɛni sɛ wo maame se fa wo nam ketewa no bɛgye kɛseɛ wonim sɛ wokɔ no kɔgye ama onua ketewa na buroni tumi de agorɔ fuu yɛ bɛyɛ si yɛdi ɛnyɛ ɛnyɛ sɛ ne ɔgorɔ ɛmu sɛ metwa biem ɛba me fam na ɛhu mepɛ nsuo a ɛtumi nya ntɛm na nka mede abɔ me ho dua sɛ mentwa aviator biem na nka nyɛ asɛm koraa neɛ nka ɛluprɛ nyɛ wo na wotwie a nipa no nyɛ wo busuani na bi a wonim sɛ bi a wofa bi ɔte fie anaa ɔfa kwampoku na ti na wɔretwi deɛ a sɛm ɛlupire sɛm ɛlupire ɔsi mede sika akɔtɔ so sɛ Aeroplane kyerɛ sɛ ɛnstate engine kɔ ɛtumi tu bam. Some aeroplane. One one point zero zero na te saa de no yɛ anstate engine o. Sɛ biribi afa aeroplane de kɔ. Nti me no saa de no fɛ na aviator no scribe fo no. Saa ɛyi aviator no. Me ka biribi a sɛ wo na wo ti ho na wo twa no wo nko a wo deɛ na wɔn hwɛ o. Saa deɛ gugu ase hɔ no ɛyɛ alo a ɛkyerɛ sɛ ma wo sika no na mu nkyɛn wɔn ntwa ma aeroplane ntu. Na sɛ wo wagyi mi na wode sika no bɛtum na ah, i ah, obi kura atwa 100 million ana wɔ nipa no atwa 1.5 nti ɔma no ntui nti wo no a wode wo tansi deɛ atwa mu no ato mu no wotwɛn deɛ a ɛyɛ ɛyɛ ntorɔ ɔmu hwɛ wo sika no ɛno na ɔmu hwɛ wotia ne bam wam na ɔde kɔ hyɛ wam na ɔde kɔ wonia sɛdeɛ asia di na ɔte hɔ no asɛm no yɛ ma abrɛ wo

one one point zero zero na te sɛ ade no yɛn start engine o sɛ biribi afa aluplane de kɔ te sɛ wodu sika bɛgu sama aluplane no so deɛ a ɛno neɛ yɛ wa wasɛm aluplane asama na atwie wonim da a wɔbɛkɔ wonim da a wɔbɛyɛ te wɔte taa akɔyɛ sɛ obi ɛtu kwan ɛkɔ us na so wode no ɛnoɔma ama ne no no nnipa no wɔanhwɛ da nka nkyerɛ sɛ akra na wɔde kɔ ɛna nso wodeɛ wɔmfa no ɔma no nkɔ us ɔduru akra na wɔn aeroplane no wɔamena nyina korɔ na ɔhwiri siiɛ saa na aviator no ayɛ dɛ ayɛ o wodeɛ sɛ deɛ asi adi nipa no nka biam kora nka bonsam fa menyɛ tampiko

Hey, university. Sɛ sika wɔ maame atua pɛ o sua nkwasi asɛm sɛ yi. Obewie sukuu. O papa bi nyɛ minista. O papa bi ni abɛn adwuma bi ɛwɔ soro paa. Onyɛ adwuma da. Enti technically watua sika sɛ aban ni ni anaasɛ watua sika sɛ aban ansa anyɛ waboro. So de make sure. Saa na sukuu university na akɔyɛ o. Sɛ o papa nyɛ minista. minister of hwan hwan affairs ne ade ade no deɛ wowie yɛ a wo sɛ bɛpɛ wobɛboa sika a wode bɛtua bribe sɛ ɛbɛfo adwuma nti wei no sɛ ɔtua bribe ne ɛfɛ no adwuma a the possibility sɛ wei sɛ abɛyɛ korɔmfoɔ no yɛ very strong nti ghana deɛ wokɔ soro ba fam yɛnyɛ yi God have mercy upon us. menya da obiara o ɔba mpɛ no waware mesua pɛɛ na nana ama mabrɛ mehwɛ ne movie a so ne kala paa ɔyɛ me fɛ gɛ me pɛ no nti na n'ama deɛ na ɛka me nko na biribi a me sɛ meka me nkɔ hyia ne baabi na nka me nka nto no anim sɛ me pɛ no nti wo nso nyinaa na wana ɔpɛ ah na n'ama ma brown na me pɛ no afei me teɛ sɛ na n'ama ma brown wari a sɛ awo mpo wɔn na makoma bubu yɛ ti mi de broken heart ne deɛ manya bi atwam manya bi ɔbaa mepɛ no mahu ne da ɛna ɔde wareɛ but still na meda so pɛ no asɛm sɛ agya so nanamama brand hwan na ne mpɛ no hwan paa na ɛhwɛ ghanea movie a na wɔse nanamama brand no mpɛ no the boys no obiaa pɛ no ɛna ɔware nti ɔware yɛ ɛnyɛ me nko a na ɛhyee me ahye boys bebree baa still na baayɛ pɛ na apɛ n'asɛm ɛdɛ me sese dɛ mpɛ n'asɛm baabi a ɔbɛkɔ biara mi di n'akyi na na ama magbra de baabi a ɔbɛkɔ biara ɛhɔ na mowɔ ɔtu no matia mu bɛɛ na na ama deɛ me nipa paa no no